Э, Сәрия ханым, сез э, безнең Көмеш кыңгырау газетасын укучыларга үзегезнең Аулагый батл проект турында сөйләп китсәгез инде кыскача гына. Хәерле көннәр, э, хөрмәтле укучыларыбыз. Без Аулак и батл проекты белән укучылар арасында да халкыбызның йолаларын, гырыф гадәтләрен чагылдырган һәм халкыбызның күңел җәүһәрләре булган җырларын сәхнәгә алып менгән Батл, ярышлар оештырабыз. Ул ярышларда безнең әдәби бәйге, әдәби ярыш, батл инде бил алыш дигән сүз, командалар әзерлек белән килеп, татар әдәбияты классикасын бергәләшеп укып, без мәктәп программасы белән, шул мәктәптә, нинди мәктәптә укысак, урыс мәктәбе программасына Аларның әдәбият дәреслегеннән, татар мәктәпләре өчен татар әдәбияты дәреслекләреннән махсус биремнәр әзерләп килеп, без йөзек салыш уеннары уйнадык, балаларыбызда китап укуга һәм әдәбиятка мәхәббәт уяту максаты белән яшибез һәм безнең аулак өй батыл. Беренче июньдә Балтачта булган иде һәм без балаларны яклау көнендә Хәкимҗан Халиковларны, Шәүкәт Галиевларны бергәләшеп укыдык. Ул очрашуга безнең Киров өлкәсе Малмыж районыннан килгән иде бер команда, Балтач һәм Кукмара районнарыннан командалар килеп, Казан командасы килеп, ким дигәндә бер батлда Утыз, кырык, илле кеше кулына татар әдәбияты алып, әдәбият укыйбыз бергәләшеп. Менә без киләчәктә дә шулай эшләрбез, мәктәпләрдә, бәлки әле балалар бакчаларында да әзрәк гадиләштеребрәк, балалар әдәбиятына, балалар җырларын өйрәтеп, кечкенә яшьтәге балалар өчен алып йөрсә. Ансын да, андый сораулар да бар бездә, андый кызыксынулар да бар, кызыксынучы булганда без илһамланып эшлибез. Һәм алар быерса инде, мәктәптә генә түгел, балалар бакчаларында да киләчәктә аулак өйләр оештырып, кечкенә генә, нәни генә сувенирлар белән, матур туган телебездә чыккан китаплар белән, әдәби китапларны пропагандалап, бергәләп эшләрбез дип Көтеп калабыз сезне. Әле Чаллыда мектәпләрендә булганы бармы шушы проектның? Чаллы балалар белән. Чаллыда балалар белән булганы юк. Ләйсән иҗат берләшмәсе белән булды. Алабугада студентлар белән булганы бар. Э, педагогика институтында э, мәктәпләр белән без менә бу якларда булганыбыз юк дөресен генә әйткәндә э, буада булдык әлмәт Тә, гимназиядә, Ризаэттин Фәрхетдин гимназиясендә булдык. Балалар бик белемле һәм бик талантлы. Алар татар әдәбияты классикасын гына белмиләр, алар әле бик күп нәрсәләр беләләр. Алар халкыбызның җырларын, алар бишек җырларын да беләләр. Алар үзләрен һәр яклап талантлы итеп һәм балалар әдәбиятын да беләләр. Алмаз Гыймадиевның әсәрләрен Кызыклы хикәяләрен андагы балалар, менә алтынчы, бишенче сыйныф укучылары шундый матур итеп сәхнәдән сөйләделәр, сәнгатьле итеп. Собханалла, сокланып карадык без аларга. Районнарда, шәһәрләрдә булмасын балалар безнең. Туган телебезне яраталар балалар безнең, кызыксыналар балалар әдәбияты белән дә. Әдәбият дәресләре киң ителүгә карамастан, без инде Алла боерса, Муса Җәлил, Тукай, Такташ, Хәсән Туфаннарны бергәләшеп укырбыз, вакыт табырбыз һәм гореф-гадәтләребезне дә өйрәнергә зур мөмкинлек бирер ул Алла Гыйбатул дип өметләнеп калабыз. Рәхмәт. Менә сез бит инде үзегез дә балалар әнисе. Үзегезнең балаларга менә татар телен өйрәтүе ничек кыен булдымы, ничек өйрәттегез, шушы ысул белән ничек булды ул? Безнең балалар Казанның данлыклы икенче татар гимназиясендә белем алдылар. Аллага шөкер, аларның инде аттестатларында Коръән хәрефләрен укыткан, икенче чит тел, гарәп теле Мәнле билгеләре бар, алар гарәп телендә, Коръән телендә, Коръән хәрефләрендә өйрәнделәр һәм инде алар анда уңышлы гына укыдылар. Иншалары бар, мин дә биштә биешкә язган, Аллага шөкер, анда укытучылары да төпле, нигезле, шуңа күрә бик яратып йөрдек. Болай балаларым Мәскәүдә укыса да, татар гимназиясендә белем алган балам, Мәскәүдә белем алып, Мәскәү университетында белем алса да, ул инде анда югалып калмады, үзенең белгечлеге буенча практик үткәндәп эшкә урнашып, студент вакыттан эшләп укыды, зур компаниядә бүгенге көндә эшли. Аллага шөкер, әни мин татар гимназиясендә укып надан калганмын дигән сүз әйтмәде. Безнең балалар менә физиканы да, Төгәл фәннәрне дә, бөтен фәннәрне дә татарча укысалар да, икенче улым да Казанда университетта белем ала, информатика факультетында һәм ул да безнең алай белемгә, телне өйрәнү белемгә хилафлык китерми, киләчәккә балта чапмый ул, Бу инде аермачык мисал итеп үземнең балаларымнан әйтәм, анда татарча укыган икән төгәл фәннәрне, ул инде берни белми калмый дигән нигезсез нигезсез беркатлы ышанулардан туктарга вакыт инде, чөнки баланың күңелендә булмаса, гаиләдә әти-әнисе сөйләшмәсә балалар белән һәм инде мәктәптә дә урысча гына сөйлә бөтен фәннәрне урысча гына укытып, Җитмәсә инде татар теле дәресләрендә киметтеләр. Бөтенләй киметтеләр бит инде андый. Нидә бу очракта инде татар мәктәпләре дә милләтне, телне саклап калуга үзләреннән зур өлеш кертәләр дип беләм мин. Миңа калса, ул Татар мәктәбендә укыган бала ниндидер бер артта калган, белеме түбән бала дигән сүз түгел. Менә бу улымның мисалында да әйтә алам, балаларымның мисалында да әйтә алам. Һәм безнең менә Камәрия Зиннуровна иде директорыбыз. Безнең ата-аналар җыелышын Ул үзе башлап җибәрде һәм без татар теле әдәбият бүлмәсендә идек. Анда шундый зур шәхесләр бар, шул зур шәхесләрнең портретларын элгәннәр һәм алар барсы да менә шул шәхесләр татар мәктәпләрендә белем алып, татарча белем алган шәхесләр һәм күренекле булган тормышта үз урыннарын тапкан, җәмгыятьтә үз урыннарын тапкан шәхесләр ул. Хәтта аның Менә ата-аналар җыелышы да ниндидер бер тәрбияви чара кебек, гимназия ул.
Җавапларыгыз өчен бик зур рәхмәт. Сезгә Аллаһы Тәгалә сәламәтлек, уңышлар телибез. Рәхмәт.